Indi birnäçe mysallara seredeliň. Droplary deňeşdiriň we uludan kiçä hatarlaň diýip bize gönükme berilipdir. Indi bu droplary deňeşdirmek üçin men etmeli zadym ýa maýdalawjylary deňlemeli ýa-da sanawjylary deňlemeli. Haýsy maňa aňsat bolsa, şony men özüm saýlap bilýän. Şeýle seredemde aşaky sanlar üçin iň kiçi umumykratnyny tapmak aňsat bolýar. Sebäbi görýän welin hemmesi 12-ä bölünýär.

Şu ýerden ýazan ýagdaýymda iň kiçimiz on ikiden ýedi. Sebäbi ýokarsyna seretýärsiň, aşaklary deň bolansoň, ýokarsyndakylaň iň kiçisi, iň kiçi drobym bolýar. Onda iň kiçim on ikiden ýedi. Kiçidir. Ondan soňky gelýän sanym on ikiden sekiz. On ikiden sekiz diýýänim aslynda üçden iki diýen sanym. O-da kiçidir. On ikiden dokuz bar. On ikiden dokuz diýen sanym aslynda

Indiki mysalyma seretýän. Indiki mysala seredemde men üçin aşagyny deňlemekden, maýdalawjylary deňlemekden sanawjylary deňlemek has aňsat görünýär. Hemmesiniň bölünýän iň kiçi umumy kratsyny tapaly diýsek, näçe bolýar? Hemmesiniň bölünýän sany 20. 4-i 20 etmek üçin näçe köpeltmeli bolýar? 5-e. Bäşi ýigrimi etmek üçin dörde köpeltmeli bolýan. Ona köpeltmeli bolýan, onam ikä köpeltmeli bolýan. Şu ýagdaýda sanawjym ýigrimi aşagy otuz bäş. Sanawjym ýigrimi aşagy dört dokuzyň otuz alty. Sanawjym ýigrimi üç onuň otuz. Sanawjym ýigrimi Iki on ýedi, otuz dört. Indi uludan kiçä hatarlajak bolsak, biz näme diýipdik? Sanawjylar deň bolan ýagdaýynda maýdalawjylaryň iň ulusy meniň iň kiçi duragym bolýar diýipdik. Onda iň ulymyz otuz alty sany boljak bolsa, iň kiçi duragym dokuzdan bäş bolmaly bolýar. Dokuzdan bäş kiçidir. Otuz altydan soň otuz bäş gelýär. Onda bu. Ýediden dört. Ondan soňky gelýän sanymyz otuz bäşden soň otuz dört gelýär. Onda otuz dört diýenmem on ýediden on. O-da kiçidir. Soňky gelen sanym otuz üçden ikiden. Indiki seretjek mysalymyz bütin sanlar ba. Bütin sanlar gören ýagdaýymda ilki deňeşdirjek zadym bütin sanlaryna seretmek. Eger bütin sanym deňeşdiremde biriniňki beýlekiden uly bolsa, göni şu durowym uly hasaplanýar. onda yzyndaky durop böleklerini deňeşdirmek geregem bolmaýar. Eger bitin sanlar deň bolsa, onda yzyndaky duroplary deňeşdirýän we şu bir usuly ulanýan, isleseňiz ilki nädogry duroba geçip, aşaklaryny deňläp, deňeşdirip bilersiňiz. Otrisatel rasional sanlary nädip deňeşdirýäs? Otrisatel sanlary aslynda deňeşdirmegi öwrenipdik. Eger hemmesi otrisatel san bolanda, sifr hökmünde, san hökmünde, ýadat ýagdaýda položitel bolan ýagdaýynda haýsy san uly bolýan bolsa, şu sany biz kiçi hasaplaýardyk. Ine bärde e, maýdalawjylarym deň, hemmesi 5. Sanawjylara seredip men deňeşdirýän. Sanawjylara seredemde hemmesi otrisatel, minus 3, minus 7, minus 2 we minus 8. Bu sanlary adaty ýagdaýda bitin san hökmünde deňeşdirenimde iň kiçisi minus iň kiçisi minus sekiz ondan soňky minus ýedi ondan uly sanym minus üç ondan uly sanymam minus ikidi onda şol bir düzgün

minus beşden üçden o-da kiçidir minus beşden ikiden. Indi aşaky mysala seredýäs. Aşaky mysal biraz çylşyrymrak bolup biler. Bu ýerde sanawjylaryň hemmesi deň. Indi men maýdalawja seredip, e, ulyny, kiçini anyklamaly bolýan. Ilki garşyk bolmaz ýaly Muny položitel hökmünde göz öňüne getirip hatarlalyň. Položitel bolan ýagdaýynda biz näme diýipdik rasional sanlary deňeşdiremizde? Sanawjylar deň bolsa, maýdalawjynyň haýsysy uly bolsa, şol kiçi hasaplanýar diýipdik. Onda položitel bolan ýagdaýynda bäş gatnaşan on bir diýen sanym iň kiçi san bolmaly. Bäş gatnaşan, dokuzdan, olam kiçi, bäş gatnaşan, ýediden, olam kiçi, bäş gatnaşan, üçden bolmaly. Eger bular položitel bolan bolsady, şu e, ýerine ýetjekdi. Ýöne Tersine, otrisatel bolany üçin şu ýerdäki goýan alamatlarym tersine öwrülýär. Onda iň uly sanym bärde minus bäş gatnaşan on bir, iň ulusy. Ondan soňky gelýänim minus bäş gatnaşan dokuz, olam uludyr, minus bäş gatnaşan ýediden, olam uludyr, Minus bäş gatnaşan üçden bolýar. Rasional sanlary goşmak we aýyrmak. Rasional sanlary goşmak we aýyrmakda esas etjek zadymyz maýdalawjylaryny deňlemek. Maýdalawjylaryny deňlämizden soň diňe sanawjylaryny goşup ýa-da aýyryp biz netijä ýetip bilýäs. Maýdalawjymyz birinji mysalymyzda ikisiniň hem maýdalawjysy deň, Onda biz hemmesini bir dropda ýazýarys, maýdalawjymyz ýedi, iki goşmak üç, deňdir bäş gatnaşan ýedi. Ine aýyrmaga seredeli, maýdalawjylarymyz deň, onda bir maýdalawjyda ýazýarys, bir dropda, bäş aýyrmak iki, deňdir bäşden ikini aýyrsak üç, dokuz. Ine bu iň sada ýagdaýy däl, başda-da droby gysgaltmak meselesinde aýdyp geçipdik. Ikisem üçe bölünýär. Ony üçi üçe bölen ýagdaýymda bir, dokuzy üçe bölen ýagdaýymda üç. Demek, jogap üçden bir. Indiki mysala seretýäs. Ondan üç we bäşden dört bar. Bu ýerde eger maýdalawjyny deňlemesem, hiç zat edip bilmeýän. Şonuň üçin ilki maýdalawjylary deňlemeli. Oň üçin hem iň kiçi umumy kratosny tapýan. Ikisiniň hem bölünýän sany on. On onlugyna durýar. Bäşi on etmek üçin men näme etýän? Ikä köpeltmeli bolýan. Onda ondan üç goşmak. Ikä köpelden ýagdaýymda hem aşagyny hem ýokarsyny köpeltýän. Ondan munam ikä köpeltdik. Sekiz. Deňdir. Indi maýdalawjylar deň. Bir duropda ýazyp, üç goşmak sekiz deňdir on bir gatnaşan on indi bu jogabym sada jogap däl ýadyňyza düşýän bolsa bu nädogry durap nädogry duraby men garşyk duraba öwürmeli bolýan öwürmek üçin näme etýädim e, sanawjyny maýdalaja bölýärdik sanawjyny maýdalaja bölen ýagdaýymyzda şu ýerden böleli bölmek on On biriň içinde bir gezek bar. On. Galyndyýmyz bir. Diýmek, bärik bitin sanymy bärik ýazýan. Maýdalawjym onlugyna durýar. Galan galyndymym sanawja ýazýardyk. Indiki mysalymyzda üç sany san bar. Hem goşmak, hem aýyrmak bile berlen.

Bäşi otuz etmek üçin alta köpeltmeli. Ony otuz etmek üçin üçe köpeltmeli. Şu aşakdaky ýazan sanlamy hem maýdalawja, hem sanawja köpeltýäs. Onda on bäş köpeltmek iki hem otuz. On bäş köpeltmek iki otuz. E, on dört köpeltmek iki. Ýigrimi sekiz. Aýyrmak. Alty bäşiň otuz, bir altyň alty. Goşmak. Üç onuň otuz, üç ýediň ýigrimi bir. Deňdir. Ine seret, ýaz. Aşakdaky maýdalawjylaryň hemmesi meňzeş. Onda men hemmesini bir durokda ýazyp bilýän. Maýdalawjym otuz, ýigrimi sekiz, aýyrmak alty, goşmak ýigrimi bir. deňdir. Indi ýigrimi sekizden altyny aýyrsak, ýigrimi iki, ýigrimi iki bilenem ýigrimi biri goşan ýagdaýymyzda kyrk üç böle kyrk üç gatnaşan otuz. Indi bu-da nädogry durap şeklinde, onda ony garyşyk duraba öwürmeli bolýarys. Kyrk üç bölmek otuz Otuz kyrküçiň içinde bir gezek we otuz aýran ýagdaýymyzda on üç. Demek, bitin sanymyzy bärik ýazýas. Maýdalawjymyz otuz, sanawjymyzda-da galan galyndyny ýazýas. Diýmek, jogabymyz bir bitin otuzdan on üç. Indi goşmak-aýyrmaga degişli birnäçe mysaly seredeliň. Birinji mysalymyzda galyşyk droplaryň jemi berlen. Garşyk durap bilen işlejek bolsak, ilki nädogry duraby öwürmeli bolýarys. Nädogry duraby öwürmegiň usulyny öwrenipdik. Maýdalawjymyz şu ýagdaýynda durýar. Maýdalawjy bilen biten sany köpeldip sanawjyny goşýardyk. Bir bäşiň bäş, biri goşýas, alty. Goşmak. Bäşiň özi durýar. Iki bäşiň on, üçi goşýas, on üç. Deňdir. Maýdalawjylarymyz meňzeş. Diýmek, bir durapda ýazyp bilýän. Alty goşmak on üç. Deňdir. On dokuz gatnaşan bäş. Indi on dokuzy bäşe bölen ýagdaýymyzda näçe näçe bolýar? Üç bütin bäş durýar. Galyn diýmem. Dört bolýar.

Ikisiniňem bölünýän sany on dört. On dört etmek üçin bärini ikä köpeltmeli, bärini ýedä köpeltmeli welin. Onda bäri minus aşak on dört, ikä köpeltýäs, ýokarsy otuz. Goşmak, aşagy on dört, ýokarsyny ýedä köpeltýäs, kyrk dokuz. Deňdir. Maýdalawjylarym deň bolany üçin bir durapda ýazýan. Minus otuz. Plus kyrk dokuz. Indi bitin sanlarda ýadyňyza düşýän bolsa, e, alamatlar tapawutly bolan ýagdaýynda ulynyň alamatyny goýup, uludan kiçini aýyrýardyk. Onda ulyň alamaty plus e, ýazmak hökman del. Kyrk dokuzdan otuzy aýyran ýagdaýymyzda on dokuz galýar. Aşakda-da on dört. Bu nädogry durap, e, garşyk duraby öwren ýagdaýymyzda bir bitin on dörtden Bäş bole. Indiki mysalymyza seredeli. Ýene şo bir usuly ulanýas. Ilki nädogry droba geçýäs. Bäş, bir bäşiň bäş, alty. Goşmak aşagynda on. Üç onuň otuz. Goşýas üç, otuz üç. Goşmagam dörtden üç. Deňdir. Indi bäşiň, onuň we dördüň bölünýän iň kiçi sany, iň kiçi umumykratnysy ýigrimi. Bäşi ýigrimi etmek üçin Dörde köpeltýäs. Ony ýigrimi etmek üçin ikä köpeltýäs. Dördi ýigrimi etmek üçin bäşe köpeltýäs. Diýmek, ýigrimiden dört bäşiň ýigrimi, dörde teň ýigrimi dört. Goşmak. Iki bäş, iki onyň ýigrimi. Iki otuz üçiň altmyş alty. Goşmak. Dört bäşiň ýigrimi. Üç bäşiňem on bäş. Onda durogum ýigrimi. Ýokarsynda ýigrimi dört. Goşmak altmyş alty. Goşmak on bäş. Deňdir. Ýigrimi dörtden altmyş altyny goşsak, togsan. On bäşem goşýas, ýüz bäş. Gatnaşan, ýigrimi. Indi bärde birinji edip biljek zadym ikisinem bäşe gysgaltmak. Sebäbi soň nädogry duroby nädogry duropdan garyşyk duroba öwürmek has aňsat bolýar. Ikisinem bäşe gysgaldan ýagdaýynda, bäşe bölen ýagdaýymda, ýigrimini bäşe bölsem dört, Ýigrimini bäşe bölsem, dört. Ýüz bäşi bäşe bölsem, ýigrimi bir. Indi muny garyşyk durawa öwürmek üçin ýigrimi biri dörde böläýmeli. Bäş gezek bäş bütin dörtden bir çykýar jogap.